miti ni mihadi Mm. mi we Yes, Lord. i Eh. ndivi ndiranyitore ndiuga Ah, ndivi kindu ndienda ndivi kindu ngienda we nama. ngiri na mwathani The We Lord nama. is my Nĩ hĩndĩ shepherd. ndanyita ũrĩa ũrageria kuga. I- maĩ mao nĩ maĩ mao nĩ manyu nĩ maĩ mao Aca. maĩ ma maĩ-inĩ maũ marĩ eh, marĩ na ũhurũko nĩguo ĩni yakwa nĩ ngoro cianyu Ni- nĩ cianyu iriũkĩtie tuanze We are chance. oh eh Ladies and gentlemen, anake na airĩtu, mwathani agocwo.

the lord is my chef Mu- mwathani nĩwe Mũrĩithi mũrĩithi wa- wakwa He, the lord is my tũmĩcarie shepherd. Yeah. tũmĩthome Yeah. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ndirĩ kĩndũ ingĩenda. Ehe. Ndirĩ. atakĩrĩ Ndirĩ kĩndũ ingĩenda. ĩni Ii. yes lord Ii. Eh. Ndiri. Ndiranyitore rĩu ga. Ah, Ndiri kindu ndienda. Ndiri kindu ingĩenda. wĩ nama Ngiri na mwathani. The wĩ Lord nama is my nĩ hĩndĩ shepherd. ndanyita ũrĩa ũrageria kuga Ii. The Ii. Lord is my shepherd. nĩ ma gũtirĩ kĩndũ ngĩenda Ii. Niĩ thaa ici harĩa maũndũ manginyithĩtie niĩ ona nĩ ndĩrona ũrĩa tũngĩkorwo na partnership na kambuni ta ya ya kĩrĩa Ĩ, kiria metagwo atia maguta ma- ma ma kiria jesu nĩwe mũrĩithi ĩ wa ng'ondu citũ rekona nĩ wega Niĩ nĩ ni ng'ondu Ng'ondu ci- Niĩ ni ng'ondu ng'ondu niĩ ndĩ Ng'ondu is you. ng'ondu

ke tuone nginya harĩa magũrũ-inĩ ĩno Ati jesu nĩwe mũrĩithi Jehova. o jehova niwe nĩwe mũrĩithi wakwa ndirĩ kĩndũ ingĩaga i- ingĩaga atũmaga njarahe i- Eh, i- eh, ũrĩithio-inĩ nĩguo Ĩ. ũrĩithio-inĩ

nĩ ariũkagia ngoro yakwa nĩguo akariũkia ngoro yangu yakwa nĩ ngoro cianyu Nĩ- nĩ cianyu iriũkĩtie Rĩu ka- kĩũndũ-inĩ kĩu nĩ kĩũndi Mhm, akandongoria njĩra-inĩ cia ũthingu ũthingu nĩ ũthingu ũndũ wa rĩtwa rĩake ai kanitha mwathani agocwo

Niĩ ndirakenio nĩ nĩ ũrĩa gũtuĩtwo nĩ ũrĩa gũtuĩkĩte mhm. tondũ andũ maratũma maratũma kũhane ta ta hatarĩ kĩndũ kĩega kĩngĩkĩka

kĩũndũ kĩu kĩa maũndũ mathiĩ faster Ĩĩ. tũmenye harĩa tũrathiĩ Ĩĩ. after all Ĩĩ. 'Cause after all, ona ndĩronire eh, later- nĩ nĩ mũthenya ũngĩ ndĩrona uh, tiktok ya mũirĩtu ũngĩ akiuga atĩrĩrĩ Mm. how Mhm. uh, nowadays it's better ni- it's easier kumenya kumenya mundu cause even

hena mwena ũmwe advantageous Mhm. eh, atĩ no ũmenye mũndũ no ũmenye na mũtika- mũtikateanĩre matha mathaa yeah. Em, ngwĩciria nyingĩ there is another side Mhm. gũthũkaga tondũ rĩu rĩ angĩkorwo ndĩrenda ngũmenye Mm. the- tũkamenyana for a while tuge onokorwo nĩ mweri ũmwe Mm. already sex icabanyĩka nĩguo you see ĩno yagĩrĩirwo gũkorwo ĩ kĩndũ ta aciari yagĩrĩirwo gũkorwo twagĩrĩirwo kwambia primary twambie natharĩ ĩ natharĩ b Ah, tũrĩkie thikũ ici, nginya ĩiti talking ithuĩ tũreka stage ĩiti rĩ, gũtigana na cbc talking No- stage no- rĩ. ehe, Eh. nĩ tũthiĩ ũrĩa twagĩrĩirwo gũthiĩ onokorwo nĩ microwave Mhm. Mm? na microwave na, na m- mweri ũyũ ũmwe rĩ

ndĩrenda ndĩrenda ngũmenye as much as nĩ ndĩra involve ngai in it but ha- nĩ hakorwo na confusion nyingĩ mũno tondũ arĩrĩ whether, whether you start with whether you, you, you, you start with na hiyo the sex part of it ama you don't

Ni kama there's some there's some Kĩndũ kĩu nĩ kĩega. kawol ka breakaga ũguo ka- kambia kũrehe the true you and what you wha- kĩrĩa ũrenda your exactly. intentions Yes. cikambia gũkorwo ci very clear rĩngĩ you are, you are just out there you are looking for

Mm, today mhm, na generation ĩno tũrĩ to niĩ na to we mhm, nĩguo na nĩ ndĩkorete in such situations and clearly ndĩraruta wĩ- ndĩra- ndĩreka ũrĩa yagĩrĩirwo gwĩka we are not it is not functional mhm, nona mhm, nĩkĩo tũhana ũrĩa tũhana andũ yani bogotharĩ mhm. when it comes to that sector yani twĩ horu ngai Mm, twĩ yani yeah.

makaria about other things makambia natharĩ a b makaingĩra class 1 magakinya 8 makarĩkia form 4 makaingĩra rĩu university twĩ university nona onokorwo wĩ mwana mũgĩ ũkũrũga natharĩ b kana utwarwo kuma na thari biu utwarwo fo nona bado no urathi uria wagirirwo guthii Mhm. kirathi ni urathi uria wagirirwo guthii Mhm. hatiri handu urugite Mhm. Hmm? Mhm. ni ugi ucio waku urakurungia Mm. nona koguo na twenda maundu microwave rĩ, But nĩ how- tũthiĩ okay. ũrĩa twagĩrĩirwo gũthiĩ okay ni sawa Mhm, it's okay mhm.

anyway nake tũtigani hau ĩni rĩu ndauga atĩrĩrĩ niĩ ndirĩ m- anga mũthingu of athingu Ye- so yes, of of- the best Mhm, Mhm. mhm, and nĩ njũĩ mhm. situations ta icio nĩ ciũkaga Ni- ni- Ni- na actually, rĩmwe sio rĩ nyingi. na nĩkĩo- na ngai nĩ ũĩ mĩrĩ ĩno itũ rĩ Mm, no.

Aha. ciana nĩ ciacokeraga i Ĩĩ, o na- he kaũndũ thikũ ici ũtananyita ndũthĩni class. nacokeraga. Mhm. ndigwĩciria ĩ, it still happens Aha. ndũnanyita kaũndũ mũrabundithirio class three coka class three Mhm. Eh? Mhm. Ĩ, nĩgetha ũnyite kĩũndũ kĩu Mhm. Mm, tiga kuona ta ũtangĩcoka thutha

amba ũtigane na ũndũ ũyũ mũtige gũ prioritize mwambie harĩa mwagĩrĩirwo kwambia ona ũgĩũka kwĩ ngai wamwĩra niĩ nĩhĩtĩtie rĩ ndĩroka atĩ niĩ nĩhĩtĩtie arabu ũthiĩ na mbere kũhĩtia Mm. nona Mm. wagĩrĩirwo kũka ngai nĩ oĩ nĩ njũĩ nĩ oĩ nĩ amenyaga mĩrĩ ĩno itũ nĩ thiaga ũguo ĩgagwĩka ĩgagwĩka ũrĩa no rĩu rĩ ũru nĩ atĩ tũthiaga we ũngĩigua atĩa ta wĩige in that situation na ũmenye ngai nĩ mwega wĩige in that situation where mũndũ agakwĩhĩtĩria rĩmwe ngoka ngakũhoya mbia ngathiĩ ngaikara nacio wiki ĩmwe na ndĩrakwĩrire gũikara nacio mũthenya ũmwe Yep. nona koguo rĩ mĩthenya ĩno ya mũico ĩtatũ ya wiki ĩyo rĩ ũkaga kĩndũ gĩa kũrĩa abu ngagũcokeria mbia Mm. next time ngoka ngakũhoya tiga gũikara i- nacio wiki wiki ĩmwe ngaikara nacio wiki igĩrĩ yo ũgaikara wiki na nuthu ndũnarĩa nĩ tondũ wakwa tondũ ndĩna mbia na ndaugire nĩ ngũco nĩ ngacokia rũciũ Eh, nyingĩ ngacoka we by the time ndĩrahoya rĩa gatatũ nĩ ũkũhe mbia icio well now ndũngĩtĩkĩra because ndĩ mũndũ no ngai Ĩĩ, ngai- nĩkĩndauga ngai rĩ ndarĩ ndarĩ ndarĩ ũndũ ũcio Yeah.

Mm. Hmm? Na na atharĩ. atharĩ wambie a e i Kindergarten. o u e o Eh, nona Yeah. wambie so that's, baba that's, the- that's it Ĩni, you start from there mũgathiĩ mũkĩbuildaga tondũ rĩrĩ twambia kũnormalize maũndũ ma class 4 Mhm. Ĩ? ta njĩra nĩ nĩ andũ aigana mũgũkorwo mũkinyĩte hau na hatirĩ kĩndũ mũ- na hatirĩ ũndũ wa maana mũreka njĩra by the time ũrakinya mĩaka thate by the time ũrakinya mĩaka thate baĩ ũgũkorwo wonete andũ aigana mm, kana wĩkĩte maũndũ ma class four na andũ aigana na hatirĩ handũ mũratwarana mona Mhm. kana So how do you know? How do you know? How, how do you get to know that uh, tumeanza na huyu mtu class 4

kĩndũ kĩrĩa kĩarehire mũndũ ũcio rĩ gĩkakoraptwo toko mũndũ ũyũ okire Hmm. nĩgetha agũteithie wĩra kĩwĩra business wise business wise Mm. ngai nĩ onire hakiri yo ũyũ na ũyũ rĩ Mm. cioka hamwe rĩ Mm. no mwĩke ga podcast Mm. pole no mwike ka podcast na ka podcast no kau no gathie Mhm. yani ka ko- ka podcast ga gikuyu Mhm. no ithuĩ nĩ a mwĩrĩ nĩ ithuĩ ndũranjĩra niĩ ndĩrenda maũndũ ma crash But Wow. okay, now think of this. Mm. Like the very way umeiput oh, u- uh,

Eh? Mm? wow ĩrĩkũ niĩ ndĩ- niĩ ndĩ- ndĩrageririe Niĩ gwetha ndirĩ mũhandi wa ndĩrageririe mĩtĩ. gwetha handũ ingĩhanda ĩ Ih, niĩ ndĩ- gũkũ komeri kometa kai na nĩguo yani no yurire no kũmĩte no ĩrakiura tokorwo nĩ we tarakinyĩra ĩraruĩra ngĩ niĩ wega ndikĩrĩ mũhandi mĩtĩ

we after you have handed the mĩtĩ Mhm. nĩguo wona atĩrĩrĩ aka kairĩtu gaka rĩ anga mũirĩtu ũyũ rĩ aka ti mũru nona Mm. we nĩ wagĩciria rĩu rĩ anga reke haha nyone ka- ndahanda mũtĩ rĩ, njagĩrĩirwo kũũrora ĩni nona Mm. rĩu rĩ we ũrona hĩtĩtie mũno tondũ ndirenda ũrore mũtĩ ũyũ wahanda Mm. nawe na niĩ ngona ũhĩtĩtie mũno tondũ rĩrĩ ũrenda kũrera mũtĩ na niĩ ndirarĩ niĩ that is not that was not the intention nona Mm. Rĩu hau- hau nĩho hatirĩ thĩna- mũndũ ũhĩtĩtie haha nĩ Okay. ũrĩa intention ciaku rĩ Mm. cirarĩ ũũ na ciakwa cirarĩ ũũ na nĩkĩo ndirauga atĩrĩrĩ ũndũ ũyũ wa kũhanda mũtĩ rĩ ũkaga ũgakora maũndũ maingĩ mũno Yeah, yeah, tondũ nona yeah. rĩu nĩ twakinya handũ twĩna dilemma Mhm. tũngĩanjirie na this conversation

Eni. Goma ici. Mũcenji acenji. Acenji aya. Mũtarĩ haki. Mũgakua ngoma. Mũgacinwo. Tondu mna ngomora.